anoziva anoziva kuti dzotaura zvese ende haa mabreak handina kana ndichidzidzisa because mumabreak ei ndinotobvisa mabreak acho mabreak pads ndobvisa ndorasa especially kana ndichitotaura nyaya dzinoita kuita neboys and girls kana kuti vakomana nevasikana mumasinguru ichichi ndinenge ndisina kana mabreak same same namangwana pandichitaura nyaya dzemubedroom ndenge ndisitorina kana mabreak mota yacho inenge isitorina zvese break fuel nebreak pedal torisiya kuna manufacture youya isina inofamba yabondererawo ipapo ndipapo ndopanozoperera mupaka muri kuere muri kufara here muri kufara here uko ndiudzei kuti muri kufara eh because mukaramba makanyarara ka ndinobva ndangofunga kuti ha havasi kufara havasi kufara havasi kufara ndiudzei kuti muri kufara eh because inini wenyu ango ndinotogara ndichihepila ha inini ndochinge handina kana nguva yekusuwa manje yes handina kana nguva yekusuwa inini handitombogone zvekusuwa ini handidi zvekusuwa ndiswere ndichisuwa mukore uno kuswera ndichiswera ndakapfundumara unokuvara nedepression unokuvara nebp uchiswera wakasuruvarira zvinhu zvisina kana basa swera wakangosuwa wakasuwa saka ya nonyaya chati kudai saka musikana ari kutaura iye kuti brother mukoma tane gore nehafu tichimhanya tese gore nehafu vachimhanya zvavari kumhanya kudaro mufesi haaimbotsumhure kana chii Musikana ari kutoshamisikawo kuti vamwe mukoma vatenge kana kana chinhu kana frizit kana airtime basa kungozadzwa nema i love you nemachii nemachii nemachii ndo zvaari kuchema chema nazvo zvanzi imi ango munoona sei zvino ini ndakamirira imimi vanhu kuti mufone

Inzwai, teererai inini angu wenyu. Ukatoona mukomana wacho asingatogoni kana nekutokutengera frizit kana airtime ka. Wozofunga kuti achakutengera bru. Achakutengera bra. Achakutengera mapedzi. Achakuendesa kunogadzira musoro. Agozokuchengeta, akazokutengera chikafu. Ndakambotaura rimwe zuva ndikati kana pane chinhu chinonetsa kuchengeta chinodhura kuchengeta mukadzi. Hamuna munhukadzi anodhura kuchengeta wakomana. Mm. Munhukadzi anodhura kuchengeta anotoda munhu akasimba because mademands emunhukadzi so akaoma. Saka ukaona chimukomana chako manje chichitadza chikomana chako ichocho chichitadza kana kutengera kana freezit kana airtime kana banduru pamwe izvozvo haatoripo pachiongozo bcause haana banduru ukaona mufesi yaasingagoni izvozvo ziva kuti mufesi iyeka anonzi chinamira chiname type yevanhu vakadaroyo zviname zvapungu kana mari yeroora haireizike ipapo chozogona kureiza mari yeroora chiitadza kungogumbo kutengerawo kana freezit nhasi ndotukwa boys dzangu muripo here Muri boy re boys. Hatungoonesanawo chokwadi boys. Haisi nyaya yekuvengana zvayo. Haisi nyaya yekutukana but angu varingotaura chete kuti vangoonesana but chimboramba muripo pachirongwa boys musatize. Rambai muripo muchaona matenero aichaita. Chimborambai muripo. Musatize handika boys apa. Kungoonesana boys but pa fair chapo chapo boys. Ngataurira ne pa fair chapo chapo. Ungabva watodza kutengera baby kana kana ka something. Eh? Ungabva watadza handisi kuti mutengere mota. Handisi kuti mutengere eh, eh, eh, inonzi mutengere imba aiwa kana unofanira kuziva mira ndikudzei unofanira kuva uri boys uda unofanira kuchiziva kwa zvimatipitipi so zvekuti kutoziva mutauni kuti restaurant yakachipa ndeipi yechikafu chedhora unongosvika iwe womuzvirira table cheya ogara haafana kutomboziva kana kuti menyu yacho pakanyira wanzi kudii wombosvika wombomutanga ofesi days wounosvika womuodhera sadza vanodya sadza vasikana avo sanyeberwe sanyeberwe kumba kwavo ndo vanenge vatozikanwa kuti so plate hombe ndeyavo In fact vasikana vacho vazhinji vava mazuva ano vaindiudza kuti izvo vanoenda kumadate vanoenda kumadate vatanga vadya hazvisiriri here girls hanzi vanotanga varova chisadza hanzi anko nyaya yangu inenge iri pakuti ndikatanga ndarova chisadza ndeida kuti kana ndasvika kumuchinda ndichanodyawo chicken ndakabata nenzara ne so ndichitanhaura eh, tana kana mabhonzo handibande Ndikati haa nekume kutaura zvakanaka but sometimes zvitori nani mukomana wako abva angoziva kuti unobanda mabhonzo haiwo ubanda mabhonzo kwaambomakisa here hazvakowo zvamazuva ano zvoda kungowanzirana apa imi mabhonzo taibanda isi mabhonzo kumba amubande mabhonzo here saka banda mabhonzo mukomana wacho aripo hazvina kana basa banda mabhonzo Saka unoona manje kuti mufese zivowo zvimarestaurant restaurant so ungonosvika handizivi hangu ezvino izvi but eh, pane mamakore so mamakore so ekuti wati ukapindawo muzvimwe zvimahotera hotera so zvatonga ana ambasada maybe ana midi ukasvika svika so pamwe pane mazuva avaimbosungusvikawo kupa katipoti ketii so eh, vakamirira kuti uode zvaunongoda kuode imboenda uri wega so uri mukomana wambonoblinga blinga ikoko usvika so upiwa katika chekakayaonwa eh, wakapfekawo zvakanaka Kwete kubva waenda wakapfeka kunge munhu ari kubuda mumwena vanozi security vazoda kuti haa imi mune marasika imi hamusida kuenda here kudowntown ndikungotaurawo ndiri kupai kuti mahinzi boys boys ndiri kuda kuti musandivengeka handisada kuti panapa show ipere pambari vanhu vari kukidza tsamwa ndoda kuti show ipere vanhu vese vari balanced munhu wese anoona show inoona kupera munhu wese ari balance please musandimake panapa no strings are tied pasi nekumakana anko vanotaura zvavanenge vachifunga vozosiya vanhu vofona futi votaura zvavanenge vachifunga e, eh, tokuloza chirongwa saka ndiri kuti Eh, ukaona mukomana wako asingagoni kana kutengera airtime asingagoni kana kutengera mabhanana aya ndinoziva kuti anoita dhora for ten asingagoni uraiti kana ngokutengerawo zvako kana nzimbe ngokutengera nzimbe so muchifamba obva akumenyera ka ndorudo rwacho zvino kana asingagoni izvozvo anozokuendesa kumuvi iyo muvi yangoita mari tiudzeiwo vari pataundi muvi yakuita mari yakuita mari kumuvi kupinda ndambokuudzai kuti ndaita mawenzi wamuvi na eh, ah, network yashalini ndaurowa yakutoti jairira network yashalini Movie iri kumboita mari iko paharare saka kana mukomana wako asingagoni kana kutengera chinhu anozokonesa muvi saka naye kwaanenge achikusendera meseji achiti uya tisangani tiri kuita sei tiri kupinda nepi wikendi unombochiendeswa kupi iwo kudondo kumasango kungonotendera kuona nature unongochingooneswa nature ndoyanongochionekwa unongoenda munogariswa eh, muzvimakwenzi wobata wabata kana kuti unongo chenda kumba kwake ongosvika ende timu rakadaro manyi nana undura ispecial rinokuundura mwanasikana mira ndikuudze zvavo timu rakadai harisi rekujairira rinokuundura unoundurwa masikati machena so unoundurwa havatombokendenge manje ande havana matyira boys rakaita seirori harina matyiro hey, eh, harina kana matyiro boys uyai pano musaende musaende uyai pano tionesane chokwadi kana wanyengawo baby boys ka hazvina anamboipa kuriitira tunhu tunhu ipapo unenge uchitokambena unenge uchitorakidza kuti une kapasiti yekuzomuchengeta unenge uchitoratidza kuti une kapasiti yekuzogona eh, kuita good father saka usatya kudyiwa stereki usatya kudyiwa stereki mira ndikuudze boys usatya kudyiwa stereki because ukatya kudyiwa stereka ucharuza the mother of your children because yekutya kudyiwa because andaura kuti imi ndonova nenzara kumba uku mira ndikuudze boys mazuva ekutanga muchangobva kana kuroorana sa upa upere kana shuga haiperi kana rice hariperi but kana bhebhi razogarika so zvinhu zvinofamba fast wese iwe kana uchinge uchienda kubasa bhebhi risingaende kubasa aya zvofamba unopinda busy saka haikona kubva wanyanya kukuita metsi seri kana une bhebhi hakuna kunyaita metsi ndakupa tipi tanga waenda wega mutauni unoziva tumaplace place ka twokuti eh, unosvika wobva wamboziva kuti pandiwa nezvei hakunobva watanga kusvika paplace nebhebhi for the first time unobabaika unobabaika ha unobabaika mira ndikuudze unobabaika ubva wasvika ipapo iwo hausitomboziva kuti izvo panoodwa chikafu chacho sei panogarwa sei type yefood yacho iripo ipapo yakaita sei svika uchitanga uri ahead vasikana vakati vakadzi vada izvozvo manje zvekuti murume anenge ari ahead so wosikosvika ubva mutaura kuti eh, have you ever tested the chinese dish inosevwa panapa mira uchitaura kuti chirungurungu sokuti ya the dish is good eh, eh, eh, it's very good huh? the cuisine is good uchitaura chirungu chachibho uchitaura kalanguage kamwe kaya kanonzwika kana bhebhi rinokubhiga unenge uchitozvipa mamax ipapo zvino iwe ndopounenge uri kuomera uri kuomera uchifambisa mwana wevanhu netsoka tenderedza mwana wevanhu rukesheni rwese iwe nyaya yangu ndeyekuti mafesi azvione kuti ndiwe akabata chimuko but hapana kana zvauri kumbochiitira mwana wevanhu odzoka kumba huruva yakasvika kumagaro siri pasi raakapfeka so richimbumura richisumudza huruva huruva yakasvika kumagaro newewo musikana unenge uchingongundurutswa ngundurutswa udaro ngebhara ukongoona kuti hapana dhira achimbori chitema muudze pachena kuti iwe unenge usiri kupinda maplanzi angu iweyo But handisi kuti ita basa rekutsvaga vane mari chete because pamba pacho unosiya ane mari ariye munhu chai chaiye hatozviziva isu tamboitambwa isu takamboitambwa kusiyiwa sochinzi aya blaz hapana hapana hapana havana kana chinhu vanongomisa zimusoro Hey, ah, ya, ya, ya. Dai taiziva kuti kumberi uko kunozai kwakaita sei so chimoimajina so kana uripo iwe wombo nditi zimusoro kare ukandiramba chimbofunga so kuti kuti eh, dai usina kunditi zimusoro ukabva wandiramba ukadai uri kupi saka semusikana unofanira kuona kuti zviri kumberi haikona kungoramba ungori munhu anenge achingoda kuona zviri apapa kunge kunge chii kunge njiri unoziva inonzi njiri chinguruve chekumusha chimwe chemasango chei chinongoda kuona zvinhu zviri padhuze chete apa hachidi kutsvaga zvinhu zviri kumberi Usava musikana ari anongori focused nezvinhu zviri apapa izvo zvinotokubatsirewo musikana kuti pamwe mufeza haazi kutenga zvinhu because ari kuunganidza mari yeroora iwe ndopouda kuspoirwa spoirwa spoirwa tione kuti kana waspoirwa ucharoorwa nei spoirwa ya of course mufesa ari ari ari wrong hake ari wrong but ndiri ngokubatsirawo iwo kuti don't be short sighted Tarisa macharacteristics acho emuface kuti is he a husband material. Ah, ndakazinzwa vamwe vanhu vakutaura kuti izvo unongonzwa vanhu vachingotaura kuti izvo wife material wife material but vanokanganwa kutaura kuti izvo wakaiwana iri wife material yakanaka but kutera wacho ndiye akazokanya basa material was good but tera ndiye akazobhozhongora bhozhongora pazvinhu zvadhakwa saka ndiri kutaura kuti izvo eh, boys haikona kuregawo kakubva waregawo kumbo unofanira kumboblinga blinga imi vafana mazano isi taikanya zvidhinha tichiri kuhigh school maizvizive timu rekuhigh school rangu kuti zoba weekends ndakunotombokanya zvidhinha so kuti ndiise mari pahomwe ndakakura ndakanzwisisa chinhu chekuti mari haina mutupo haizvozvo ndakazvinzwisisa stereki ndina mbuya vangu pamhondoro kwarwizuku Gogo vaitaura kuti muzukuru mari haina mutupo whether woenda kumaricho whether woenda kupi whether woenda kupi haina mutupo apa ndoziva kuti gogas vaida kundenikareja vaunine nomusika eh, haya statement gogas yanga kakangwara manje saka kwaiva mastatement ekuda kundiita ndisazonyara nyara kuenda kumusika so saa ndava ndaenda kumusika vachindisimbisa tichienda kumusika so Dzimarai nana mutupo muzukuru. Mari mari. Saka ndakabva ndaribata statement iro kuti aiwa but zvepa fair mari haina mutupo. Saka boys unofanira kuoneka maka hustling kaunenge uchiita so hustler hustler kuti mumwe musi unombosvika pa baby so uchiblinga. Uchiblinga. Usikusvika so mu restaurant yaunenge wakanoita survey uchiziva kuti hamuna chikafu chinoreka 15 dollars plate. Papa zvitonzi mudhara 15 dollars moiziva iri ndochiziva 15 dollars kana uchishanda haisi mari kuti kusvika zuva imo mwana wonyasa kuketa zvakuti nyange bhebhi rikaoda anything hachina kana dhiri wobva usikosvika sobva masikugara obva wati bhebhi can you choose what you want to order eh, iwe uri kuzviziva kuti mhomi mako nyange zvikaoma same ne 50 dollars saka bhebhi aringazombotora kaoda two maplates echikafu kana three ayewa ii ukanga bhebhi iroro rakadaroka tiza aiwa tiza unenge une gandanga ugandanga Gandanga tiza ndoziva kuti kune vamwe vanhu vanodya but ukaona akurova seconds murestaurant ka aiwa famba famba tiza tiza saka ndiri kukupa matips iwo musikana inzwa inzwa zvandikuudza vakomana venyu apa waenda wanoona onaka wobva waziva saka kana wasvika kuva wosvika usingagayi uchimboita kunge iripo mari iwe kuchiziva hako kuti zvakatosunga but ndinobhobhilivhisawo kabhebhi unofanira kuuri mukomana anobhilivhisawo kaso imi unofanira kubhilivhisa unofanira kubhilivhisa hakufanira kungori munhu asina plani so ukuti everyday so bhebhi rikati saka ndepi ndepi weekend tiriita se ovati ha hapana plani he hapana plani he hapana plani everyday hapana plani every weekend hapana plani plani yaunenge uitofunga chete unenge uitofunga kutsvaka bhesi rekuenda unokwesha mwana wevanhu nhova uite mushe wazvinzwa angojuju vanotokutsiura uchiita mushe but ndikatimbobata karita musikana chidzoka yeboys ndambobata karita musikana ndakamirira vanhu vanofona kana muda kutondiintarapta nemakozi ndiintaraptei izvozvi sandanyanya kubvaruka hatimbobatei karita musikana inzwai vanasikana huyai pano mese huyai pano Manje unoona zvinoitika manje team racho rakadaro hariuye kuma shows ari productive akaita seiyaya rinoda kuma shows mune kuchitaura zvinyadzi chete ndokuva vanenge vachitsvaga nemafirimu anenge achingotaura zvinyadzi anenge achitaura zvinyadzi sira zvemubhuruku ndokuezvega zvavanenge vatsvaga zvinhu zvino zvichinyasogadzirisa so zvichitsura so zvana angojuju havadi havadi zvinonzi hazvindipedzera data zvinana musoro vuraita zvina musoro rega varipo vateereri vachaita ramangwana rakanaka right inzwa inzwa mwanasikana inzwa mwanasikana reka ndikubatsire reka ndikubatsire eh, kuitira kuti izvo eh, eh, ramangwana rako ringe rakanaka ah, nainetoke dzevanhu dzakaita sei ah, Nhai mukati network idzi dzichiri dze Clive Macheka how are you? Waseka ndataura andauzonyanya kukupisa here mwana wamai Uncle Juju vanongopisa pisa vanongopisa pisa but ya network yacho hameno zvairi kutoitawo ndoseka ndanga inini macomments angu ari kutonetsa hameno kuti pane munhu ari jealous but zvinoita chete tohwina yes emily mundawa how are you right e, inzwa inzwa mwanasikana orit hazvina basa kuti unusingu futi as long uri mukadzi achiri kutsvaga akandi achiri mumarelationship inzwa ndogara ndichitaura kuti izvoka kana pane chinhu chaunofanira kugara wakapeposa semunhukadzi ndechekuti regera kubvisirwa brugwa huku nembatatisi Ndidzokororere. Regera kujairira kubviswa brugwa nekuda kwehuku nembatatisi. Hazvina kana basa izvozvo. Haungabvisirwe brugwa huku nembatatisi. Saka ndiri kuti kudii pano? Ndiri kuti iwewe mwanasikana wakanditeerera iwewe hanoti vanasikana vaango vanonzi chii ora imimi zvizukuru zvangu zvakanditeerera imimi inzwai ango venyu vari kutaura be used kutimwe tunhu wega so sezvo ndandingoudza boys zvezve zvinoaplya futi kwauri be used kutumwe tunhu wega inzwai vabereki muri pano saka ndaa ndichiti mabereki musaende ah, network dzedze dziri kuita manyema vabereki ndachiti musaende inzwai make sure kuti vana vako especially vasikana they are spoiled enough newe mubereki wavo kuitira kuti vasazochema chema sezviri kuita ichi chidhanda hedi ichi chiri kuchema chema kuti mukomana haasi kundispoil ita kuti vana vako vave spoiled enough zvekuti harohwe nehana kana mukomana akamuendesa kutake away harohwe nehana kana mukomana akamuendesa kuchicken in harohwe nehana kana mukomana akamuendesa kusteers harohwe nehana kana mukomana akamuendesa kudeboneas pizza kana kupizza in haatomborohwe nehana kana mukomana akamuendesa nyange palong chain nyange kushangirira eh, wati wati kwemachina kuye kuye ndingotaurawo nzvimbo dzandoziva ukaona watadza kubagadzidza ipapo mwana wako anenge angoti pese pangwe tengerwa huku nembatatisi anotobvisa iga bhurugwa racho anenge ari prone kubviswa bhurugwa saka ndiri kuti make sure kuti izvo iwewe semwanasikana kana tomboti baba vakuna mai vako vatadza kuzviita izvozvo ndidzokororo here shiri kana baba vako iwe shiri Newe wadza nai Emily Mnau kana watadza kuitirwa izvozvo nababa vako kana namai vako kana negadheni yako enda unoklina mahwindo evanhu ubhadharwe mari zvisikana zvamazivano zvaka zvinoda kuita klasi yekunyeba vachakapfeka brukwa rakaboka usada kuita klasi isina basa enda unoklina mahwindo evanhu kumaraini kwaunogara ndakuudza slogan yekuti mari haina mutubo enda unoklina mahwindo enda itaita timabasa tumwe tunoita kuti izvo ungopiwa mari so wopiwa mari yako wega wokwira kombi yako wopinda mutauni tomboti washandira kana kuti izvo 20 dollars wanga uchita chita tumabizi job topa motoenda kunowachira ndinove vanhu vandoziva vanowachirwa inini maweekends vachibhadhara vanhu ma 5 dollars ekuwachira vanhu maweekend woenda unowacha mawasheni saka tongoti pamwedzi waita mawasheni ako 4 handitika wabva wapiwa 20 dollars wapiwa 20 dollars kwira kombi uende mutown wosvika mutown woenda hunge pachicken in kana kuti pachicken slicer kana kuti papizza in kana kuti chero pawafunga pa wosvika ipapo but ndaida kuti kunyasoenda kurestaurant inenge yakamutsa mutsa yekuti unososvika usipopiwa inopiwa kana three course meal zvese izvozvo unofanira kuchizviziva uri musikana izvi Haufaniri kuzongotanga kuti mukomana akakuti tiri kosi mi wakutonyungudya. Oh, watopera, watopera. Ndokwaturai mungada manye, mungada kuita zvimafanisi vani zvasikana imi. Ungapedzwe nekuti wangonzwa kuti tiri kosi mi wakutonyumbura nyumbwira zvisina kana basa. Hazvishamisire izvi futi mani. Wapedza izvozvo, wobva waita sei? wobva wasvika wopiwa supu yekutanga iye womboita ita maapetizer woita yes rumbi pavuka e eh! wobva wapiwa timasitana toite kana pane vanhu vanonzwisisa vanhu vanhu vemumarestaurants kana kuti mumahotels or maplace of eating aya ndo vanhu varizori gudhu ndo vanhu vari gudhu ivo vaya unosvika usvika wobva wataura kuti chii Inini handikete saka ndoda kuti mundipowo best meal yenyu pano kubva pastarter kusvika padessert. Vanokubata nekuseri kwemaoko mami nemukati memaoko because vanenge vachiziva kuti chi customer yedu iyi haizive ende tinoda kuti iita sei izive zvachose. Hanachina dambudziko vanhu tinonyara nemabasa asi zvichitichengetedza Eh, kuda kunyara kumunhu kuti wanzi wakawacha hembe woda kunyara tanzi akasuka ndiro kumba kwana nhingi zvine basa reki izvozvo mari inozviziva izvozvo mari haina kana basa haina kana basa kuti mari yavo yasei chakakosha ndekuti yapinda muhomwe kana muhandbag teerera mwanasikana wasvika eh, nekamari kawakashandira kaikai wabva waita waita wadya wadya waita familia lives handiti ka nyangwe mukomana akaenda newe ipapo hauvhunduke unenge wakachila unenge wakachila infact unenge uchitomuratidza kuti ndoketawo sapaanenge aita kusvika achiti three cosmi wati wati chichi iwe unenge uchitaurawo same language naye